Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Lichona njani mhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Uh, tiri kufara kusangana manheru anhasi idei recourt 20 june i know kuti taachitarisira kuti tiwane maimmediate updates but tati maadmins ngaaite zvekunyora since tanga tiri kumboita gather one or two information yezviri kuitika paground kuti tikupei the proper report of what is happening uh, as per the address from the admins

they are seeing kuti the fight yavari kuwana back it's a fair fight so havachadi zvibhakera izvo so vari kuita magame we were informed nedelegation of four people yakabva kuzimbabwe

yenyaya yemasofa but takutaurirai kuseni kuti inyaya yatsuro nagudo haiiti kupresenta kukoti semapresentero avakaita paaffidavit yakauya it was totally rubbish isisu magrade seven toramba chivataurira kuti

vari kuratidza udofo hwavo zviri legendary the plan was to get comrade nyoka yemabhunu within one and half weeks to zimbabwe that was their grand plan they palmed a lot of resources pawiki iroro They did everything but the unity between the leadership and the people ndo iri kuita kuti comrade nyoka yemabhunu vange vasati vaendeswa kuzimbabwe pari zvino then mumwe munhu ouya oshora unit yewanhu neleadership yavo parevolution woti haina kuunza maresults we should be talking another story you have managed to win the first round of this game you managed to protect comrade nyoka yemabhunu kuti vasaendeswe kuzimbabwe

zvoita sekunga comrade ava vamuri kutraya is a criminal because muri kuunza madhoketsi ese akagadzirwa mamwe pasi pemuti nana mutamba onzi ngapi wemajor street one so whats the picture yainopa kuna that major street thats why we proposed kuti no nyaya idzi ngadzisplitwe yemasofa siyai yakadaro ngaibatwe nevamwe iyi yeextradiction ngaibatwe nevamwe so zvaenda kunoita kuti nyaya yavo ishaye weight that's why watraya kuenda kunodzipusha on the 27th so that they will be bundled again kuno anoita law vanenge vachiti ejusdem generis

ndo the reason yavakatumira vanhu nezuro so that they will push kuti these cases will be bundled to increase the criminality kuitira kuti pasaite machances ebail tatitarisa kumagroups kwenyu makaisa nhamba yenyu yerevolution ndenchifollowa Pozonzi vamwe ah ko sei comrade makati imimi nyaya idzi dzichapinda kumberi isu tiri kutarisira kuti comrade nyoka yemabhunu vachabuda very soon we understand the complexity, the complexity of this nature of this case we knew and we are aware kuti it was not going to be a short fight

ndodaira kuti munokwanisa kuti understanda ipapo kubuda kwacomrade nyoka yemabhunu kwatiri kupusha is for bail application kuti nyaya idzi dzatsironagudo dzitongwe vari panze kuti dzichatongwa riini we don't have any control over those cases ivo they were expecting kuti nyaya iyi ingopusha yoita extradiction yonzi havana mapepa wovatora it was going to take just one court sitting but people, the people and the leadership came together and brought in a fight ndo fight yachengetedza comrade nyoka yemabhunu kusvika pari zvino ndosaka muchiona tichigara achiti pamberi nethis revolution musadzoserwe kumashure waona kuti this thing chakabatwa kuti dzvi and vakomana mhuri yezimbabwe iri kudzorera zviri legendary they made a next move last week they sponsored bloggers nemaowners emachannels wari surrounding the nyoka yemabhunu channel then mari yakabuda was to tarnish the image of comrade sarwaka because he is the one who is presenting the information kuvanhu so vaita that move the mistake yavakaita ndeyekuti they used a reckless person to frund this damage uh, move pawakarekodha audio yavo kuseni wapedza kusherana kumachannels isita takarara then we later got a counter yemaaudios ezvaiitika kumashure awa comrade wanga washandiswa kurekodha audio wanga waitofungidzira kuti hurukuro dzavaiita pawakanzi aiwa hatiite izvozvo dzakatopfuura vasina kuziva kuti vasikana ava they kept those audios for future references ndosaka muri kuona zvigananda nemachannels azvo zvaakuchiita econversation co kuti a imi micomrade uh, eh, mudzingwa maakuti uh, kumbira riregerero kuna comrade saroaka sei hamusi kuona kuti muvhi yedu haizobudi zvakanaka then tateerera paconversation yacho over the court comrade dzingwa vanga vachingotrayawo kupindura but mwoyo wavo haupo pakushandidzana nezvigananda inyaya yavo maybe yekamari kanga kaofwa kavanga vachiwa ndosaka tiri kuti vana verevolution musanyanye kurasika dzokai kune vamwe we understand kuti munosangana nemasituations amusina kujaira you are not used kumacases of bribery hamusi used panyaya dzekutengwa munovhunduka mari zvikanzi a ndokuisira ka 5000 rands chamari atakisa roaka kobva kanzi pfee kanongopera in one day but nyaya iripo ndeyekuti revolution iyi is spiritual saka you cannot fight a spiritual revolution and win using the physical things you need to go spiritual also you cannot say the spirit of mbuya nehanda isekuru kaguvi iri kuti dzoserai vana vezimbabwe kumusha iwewe you join zvigananda you try to fight the spirit you never win because spirit yagara iri kumberi before anything else ndonzwa vamwe vanenge vachiti aiwa rakashai discipline aiwana yes hatizoregedzi kudisciplina ka because remember tiri macomrades unovanawo efeshe kuti udzoke mugwara haungoudzwi nemuromo tinombokupa ka discipline kuti uite mushe tokudzosera takupa no bita woenderera mberi nevanhu maswera sei mhuri yezimbabwe lichona njani mhuri yezimbabwe good evening zimbabwe Uh, tiri kufara kusangana manheru anhasi idei recourt 20 june i know kuti taachitarisira kuti tiwane maimmediate updates but tati maadmins ngaaite zvekunyora since tanga tiri kumboita gather one or two information yezviri kuitika paground kuti tikupei

These cases dzasara kuma South African courts they are not major in this revolutionary agenda. Takatodhila nawo tikapedza, ndosaka makaona takasiira maadmin tikati chipedzisai. Izizi tarowa basa tapedza. there are a lot of developments mamwe atisingachakwanisi kusheya because this case was not legal only it was political asi chatinoda kutenda ndechekuti kumira kwamakaita neleadership kumira kwamakaita nacomrade nyoka yemabhunu nekutrusta the processes ndo kwakatitsa kuti tikwanise kusvika pakuhwina these cases whatever what comes after we are not worried much ndosaka tiri kungokurudzirai kuti aiwa izvezvi chichengetai komuredhi wenyoka yemabhunu mochengeta mhuri yake thats the appeal yatakaisa kwamuri

akutanga kumira izvezvi on the 27th that's the first time of the advocate to stand achireceive the papers on the cases mamuchiona vamwe vese kumashure but game rasiyana kwataakuenda kumberi saka chiregedzai kuramba muchiita major the minor focus on the revolutionary agenda zvese zvinenge zvichitaurwa izvo vharai nzewe but zvimwe zvacho zviri entertaining teererai henyu mowana entertainment asi panyaya yerevolution chakabatwa kuti dzvi patanga takaremerwa vanhu musati mapindira maitoona tichimhanya vanhu tibatsirei mukatibatsira mukauya kuchii saa izvezvi taakufamba tichishaina nemi because tatakura simba revanhu ndo zviri kuita kuti comrade nyoka yemabhunu vange vari kwavari izvezvi vasina kusubmitwa kuzvigananda tonzwa vamwe vanenge vachitinzwira tsitsi anzi aa vakomana nyaya idzi dzinenge dzazorebesa nyaya idzi dzinenge dzicharamba dzichitidhurira hakuna chinoremera simba revanhu ichisu we are saying bring it on handei tione iwo ndoo akutoda kubuda mukesi wese vavaishandisa kuita manarratives ekuvhundutsira vanhu panyaya dzekesi ndoo waapamberi waungoti ano ah, i think haa ah, kesi dzimwe dzinogona kuraswa dzimwe dzinogona kudai so wabvuma kusimba rewanhu rakapindira panyaya yecomrade nyoka yemabhunu and vanhu havadzoki kumashure so taramba wadzoka in this revolution we are saying bring the fight on isi tichirunzwa kuda kurwa so zvikananda aa musadzokere kumashure rambai muchiuya ndimi makatanga saka on the 27th ngatisanganei kukoti wari kuita macontributions rambai muchiita macontributions anotibatsira on day to day basis tanzwa vamwe zvikanzi a ah, comrade saruwaka musi wa 27 endai kukoti monosangana nemaadmins motipa breakdown yekuti maloyers ari kubhadharwa sei musoro wambuya wako you think we don't know kuti uri kutumwa nezvigananda zvigananda they want to know kuti nyaya yacomrade nyoka yemabhunu where is the backbone isisu kurevolution takatopedza trust your pro, the process trust your leadership if you don't trust your, the process ship out if you don't trust the leadership ship out woenda kune leadership yaunotrust saka hamusaudzire maadmins angu zvekuita they know what they are doing kana tapedza hondo takataurira varidzi verevolution kuti ndo patichauya tichikuudzai wanoenda kumachechi kune muimbi unoti inzwa wakakurira ndo vanenge vachikutarisa vachiti chinamatai murambe makarinda kuti muhwine hondo dzerevolution kana tadhifita zvigananda zviri legendary

kuti haisi nyaya yanyoka yemabhunu aa they vangoshandisa nyoka yemabhunu to fight the revolution but we are not going to back off pane urongwa huri kuuya pamberi trust the processes vachamhanya zviri legendary